Diwaşlap degriňizde eşitýäler şu adamlar. Näme hemek şu özüň ýaly kerri utdyr edýämiňaý? Kelläň kesek gysan gawun ýaly edip, Alaý agam sen maňa bir zat diýýäňmiaý? Howwalaý, şony aýt, saňa bir zat diýýänaý. Äý, sen aýtmagyňda arşyň saýlanjany bilýär-ow şu adamlar. Beýdip meň ýanymdan zowlat durma-da, bar git-de gelni Kerimgulynyň öýüdir. Beýle ýüregiň ýarylyp barýan bolsa, gygyrasyň gelýän bolsa. Ile göwnüň ýetenok weli, özüň arçyn saýlanmak aladaň-a ýokdur-da, how sen! Näme saýlanmaly-aý? Saýlanýanlar näme, bizden artykmyşdykmy? Aho, jemagat! Aho, jemagat! Kimiň kellesi kesek gysan gawun ýaly bolsa. Gawun ýaly bolsa!
Üstesine-de, Kel bolsa, awçy saýlanjak dälmi näme? Eger kimde-kim haramlyk edip, hulugaýlyk bilen özüniň arçyny saýlatjak bolsa, keýwanyň kepbesiniň ýanyna kepje bilen kellesine ýapyljak bolsa, Ho!

Ahaw sen gulagyňy jana älärtme, görene gulak asyp ýörme-de, gowy dynmany diňle, heni.
Wah, wah-eý, sen şol ömrüňe diňläp näme görüpdiň? Häý, keýwah diýsene. Şeýdip, keýwanyň kilwany horlugam-a kemje kerden däldir welin diýene, birden şu

Şy bir atlygy bar, suw dagyny bar, telim paý suw hakalan bolşup otyrlar, burny sübüklisine çenli öýerip. Toşap! Toşap! Toşapdan näme ýamanlyk gördüňiz? Niýetiň özüňe ýoldaş bolsun!

Şunyň artyn saýlanjakmy? Hawa. Agy, gözüni keçag açan mamsady ýaly ýyldyr-ýyldyr edip gysyýan-a. Artynmamy seň şunyň donuň? Hä? Şu agy, artynlyk çyksa-da, çykmasa-da, arçynyň aýaly bolunjagy hakdyr, Jähek Güljan. Agyz sen şu şullyň artsun bolsa onda şu kezik gyljanyň kakasy bäri barda durmaly däl bi onda bizem bir uly bir ketýän keýwana sol iýip oturybermeli. Agyz zähep gül şu göwnüýetmezçilik etmäwir.

Agyz sen şu myrryhyňa diýäne mylakat sürteňde ýokjakmy diýsene. Aý bolsada salgysyna beripdirler şol wagty. Arçyn bolýan diý ynha gom bolup otursyn. Aý diýýän ýok bolsa bolubersin ne diýýän ýok bolup gitsin. Aý näme diýdiň gyz. Aý bolsa bolubersin diýýän nä näme diýeýin zyýany ýok diýýän nä. Agyz. Altyn boljak bolsaň diýýän-ä onda bir neme gutly bolsun nä edeýinä.
Ahyry ösübem etdim bir ýalygym keçeklijigimi dagy. Muny nädäýdiň, nätdiň? Weý, Zora jan, neme? Atar, alnyňa ýagşy diýipdir. Hawa, arçnyň aýaly boljak bolsaň diýýän ol yrymjagaz dagy bir zatlar.
Agyr, paýa ýok, otuzy ýok ýerinden, bu nädäýdim men gül ýaljak toý gyňajymy, ýer bilen gögüň arasynda ýekeje gyňajygy nätdim muny. Halymsyrama sen ejorajak, entek toý gyňajyň köp bor işşallah. Guý, mahaýyl artyňa ýarybojak bolsaň, ýöne bizem ýatdan çykaraýma göri. Tüweleme kesip gurjanam indi, işe ýaran indi. Ýasawul etseňem, çapawul etseňem tüweleme ä-ä diýmez, hä? Hany.